आ एकटा की कहल जाइ छै अपना सभक ठाम जे ई जे खास कऽ कऽ जे छै दीप दिपहारा जागूहारा ओ मतलब आ नवविवाहिता सबके मात्रे नहि प्रत्येक जे हमरा सबके हँ। छथि उम, महिला सब हुनका सबके हँ ई मधुश्रावणी भरि कम से कम सूतऽ काल मे हँ आ पढ़ि कऽ सुतऽ के चाही आ हँ कतेक बढ़ियां सँ जतेक हमरा याद अइ कनि मनि दीप दिपहारा जागूहारा कत मोती मानी मोती भौरो घड़ा मामी नाग भौरो बढ़ौत हरा नागन बढ़ौत बोसकी हँ राजा हँ बाप सोने बढ़ौत मोने बोसकैन मामा बढ़ौत सब हँ हँ हँ बोसकैन माय ब की की सब हँ खुना मना मामा बढ़ौत ई सब जे छै हँ हँ नागिन बढ़ौत नाग बढ़ौत देखियौ ई हूँ, नाग प्रकृति बढ़ौत नागिन बढ़ौत एकटा हूँ, हूँ, इको सिस्ट म के कतेक विचार कयल गेले या नहि तऽ जतऽ देखैत देरी नाग नागिन के मारि देल जाय छै हूँ, हूँ, ओहि ठाम कतौ ने कतौ ई शिक्षा से देल गेले या जे ई सब चीज जिन्दा रहऽके चाही सम्पूर्ण प्रकृति सुरक्षित रहऽके चाही तऽ ई सब तऽ ठीके जखन अहाँ सब कहै छियै तऽ हमसब सुनै छी आ विचार करै छियै जे बड़ा महत्वपूर्ण चीज सब ई छै सब दिन पढ़ल जाइ छै हमरा लगे स्नेहा लगैत और सबके स्नेहा- तेरहम दिन में जाके स्नेहा याद भऽ एकटा जेतै एकटा बात एहिठाम आबि रहल छै जे अ, पछिला शनि दिन प्राय दिल्लीसँ डॉक्टर सविता झा खान कहने रहथिन जे आब तऽ शहर बाजारमे एकर जे मूल चीज छै से तऽ खतम भेल जा रहल छै जेकि खास कऽ कऽ वानस्पतिक विविधताके संरक्षण औषधीय तत्ववला जे वनस्पति सब छै तकर पहिचान आदि इत्यादि सेहो एकर पृष्ठमे रहै से कहल जाइ छै लेकिन ई फुललोढ़ीके आब फुर्सत नहि छनि ताहि दुआरे ओसब खतम भेल जा रहल छै मुदा अहाँके तऽ देखै छी एकदम हूँ नितो हूँ हूँ अ सामाजिक संजाल सबमे एक से एक फुल लोढ़ी के अ पोस्ट भेल रहैया तऽ ठीके शहर मे ओ गाम वला बात नहि छै गाम वला बात एहि सेन्स मे कहल जा सकै नहि छै जे अपन समाज के अपन समुदाय के लोक के कमी छै हूँ हूँ मुदा ओ फूल एकठाम लोढ़ी के लेल ओ बाधा नहि हूँ हूँ भऽ सकैया हूँ हूँ आ जेना हमरा एतऽ अपन समाज या अपन समुदाय के लोक पर्याप्त मात्रा मे नहि भेटैत छथि हूँ तहि कारण सँ हम फुलोढ़ी मे जा सँ नहि रुकल छी या जेबाक मे हमरा कोनो समस्या नहि आयल अछि हमर परिवार के सदस्य सब छथि हूँ हूँ तऽ हम आ अखन तऽ आब काठमाण्डू मे सेहो जेना हम अखन काठमाण्डू मे छी आ तऽ हूँ काठमाण्डू मे सेहो बहुत रास मैथिल सब छथिन जे एरिया मे हम छी ओहो एरिया मे छथिन आ हमर जे आफन्त सब छथिन जे कनि दूरो दूरो रहै छथिन ओहो सब आबि जाइ छथिन नहि केओ रहलथि तऽ हम अपन माँ संगे नानी संगे हमर नानी एखन आयल छथिन माँ संगे नानी संगे अपन बहिनो संगे हम जाक फूल लोढि कऽ आबि जाइ छी तऽ गाम जकाँ जे रोमांच ओना हमरा गाम के रोमांच केहन होइ छै से हम आइ धरि फुललोढ़ी हम देखने नहि छी गाम के

तऽ अ, काठमांडू में फूल लोढ़ी कोन कठिन बात भेल तऽ ई सब हमरा सा- सब लेल तऽ बाधक नहिए बनल अछि जी ई सब बात होइतो एकटा बात जे बेर बेर आबि जाइ छै टेमी ई सौंसे खीरा खा कऽ ई पेनी तीत मधुश्रावणी जखन एतेक मधुर पाबनि छै एतेक वैज्ञानिक पाबनि छै आ, तऽ ओहनमे ई एकटा पीड़ा देबऽवला

एक समय मे एक जमाना मे बनलै किया बनलै ओ तऽ हम एक्जेक्टली आइ के डेट मे नहि कहि सकै छी ओहि प्रथा के लेल या टेमी के लेल टेमी के पाछा के जे किछु तर्क सब छै या कारण सब छै ओ सब गोटे अपना अपना हिसाब सँ दै छथिन अहि कारण सँ हेतै से तऽ नहि कहल जा सकैए पक्का पक्की मुदा बादमे जा कऽ अगर कोनो प्रथा या कोनो विध व्यवहार अहाँके भारी बुझाय लगे या ओहि कारणसँ ई हमर अपन व्यक्तिगत चीज बिल्कुल छी बिल्कुल तऽ हम्म, ओहि कारणसँ अगर अहाँके एकटा एतेक सुन्दर संस्कृति पर कोनो आँच आबि रहल अछि या प्रश्न उठि रहल अछि तऽ ओहिके बारेमे पुनर्विचार करब गलत नहि जेना लगैया हम्म, अ, हम जतऽ तक सुनने छी हमरा नहि बुझल अइ हम एकटा बात हम अ, स्वीकार करब जे मिथिला संस्कृति के बारे मे हम अखन तक जतेक सिखने छी बुझने छी ओ अपनेहे सब एहन सीनियर सबसँ या घर परिवार मे जे बुजुर्ग सब छथिन हूँ मम्मी हूँ भेलखिन हमर नानी दाइ सब हुनका सबसँ सुनि कऽ वा किछु पढ़ि कऽ किताब सब ओतबे से हम बुझ इएह छियै मिथिला तऽ ध्यान एकटा नहि देने छी लोकमे तथापि जीवैवला हूँ हूँ बुझू जे जी मानसिकता छियै जेकि अहिना जी ई स्थानान्तरण होइ छै जी तऽ तथापि जे जतेक बात हम सुनने छी जे केओ कहैत छथिन जे पति के प्रेम दर्शाबय के जे प्रेम कते करैत छथि ओहि हिसाब सँ ओकरा केओ कहैत छथिन जे सीता के जे अग्नि परीक्षा भेल छलनि हेँ ओकर एक रूप छै जे जेना सीता अपन एक सत्य एके के क्षण हम कनि परीक्षा कनि कनि काल रोकब एक बेर हमसभ समय दिस ध्यान आकर्षण करबा रहल छी आदरणीय श्रोता लोकनि के Time check on Kantipur FM. It's 10 p.m. जी रातिक दस बाजि गेल अछि आओर हमसभ बातचीत कऽ रहल छी स्नेहा झासँ स्नेहा झा जे कि पत्रकार छथि आओर अ, महिला सशक्तिकरणके विभिन्न कोणसँ सक्रिय छथि आ हुनकेसँ एहिबेर विवाह भेलनि हेँ चर्चित युवा निर्देशक छथि फिल्म निर्देशक पहिल हुनकर फिल्म बनि रहल छनि संरक्षण जेकि एहि सत्ताइस गते एगारह अगस्तके नेपालके विभिन्न हॉलमे लागऽवला अछि तिनका सङ्गे हिनकर विवाह छनि भेल आओर अखन मधुश्रावणी कऽ रहल छथि मना रहल छथि हुनका सङ्गे बातचीत कऽ रहल छी हँ स्नेहा जी तऽ सचमे के किया शुरू भेल हेतै से तऽ हमरा नहि बुझल अछि मुदा सुनल बात तऽ इहे सब छै अ अपने अपने द्वारा प्राप्त भेल किछु हम लेख सेहो पढ़ने छलहुँ तऽ ओहिमेसँ किछु नया बात सब सेहो मालूम पड़ल तऽ ओहि हिसाब तऽ इहे बात सबके आधार मानल जाय तऽ भऽ सकैया इहे कारण सब सती प्रथा शुरू भेल हेतै कि जेना हमरा एकटा दूटा जे नया बात मालूम पड़ल धीरेन्द्र सर अपने के लेख पढ़ कऽ हूँ ओहिमे से एकटा बात जे युगल दम्पति के वैवाहिक जीवन के बाद के जे दाम्पत्य सुख होइ छै ओहि सुख के ओ सम्भोग सुख के सेहो एक हिसाब सँ प्रतिबिम्ब के रूप मे दर्शेबाक तरीका भऽ सकैया कि आ दोसर बात जे बहुत हमरा इंटरेस्टिंग लागल छल अपने के लेख मे जे सबसँ बेसी हमरा इंटरेस्टिंग लागल छल एक्चुअली जे मुगल सम्राट के बाद जे अपने अपन किछु लेख सब मे लिखने छियै हुनकर हमरा सबसँ बचेबाक लेल तऽ भऽ सकै ओहो एकटा बहुत बड़का कारण भऽ सकैया जाय के लऽ कऽ ताहिमे प्रथा के शुरुआत भेल होय मुदा जे जेना आइ के संदर्भ मे जँ ई हँ भारी लगै छै तऽ एकरा हूँ आराम सँ उठा कऽ हटा देल जाय हम व्यक्तिगत रूप सँ एहि बात के हूँ मान्यता एहि मान्यता पर हम चलै छी जे आब के आब जहन लोक ई भारी लगै छै आब व्यक्तिगत रूप सँ हमरो कॉन्सेप्ट ई अछि हूँ जे एहन कोनो विधि किया राखब जाहिमे ककरो पीड़ा देल जाय बिल्कुल

यदि ई आइ के संदर्भ में एकर कोनो तुक नइ छै आओर अइ सँ मात्र पीड़ा मात्र होइ छै त एकरा आराम सँ हटा देल जेबाक चाही। आओर ई सब सँ महत्वपूर्ण बात ई छै जे ई आवाज ओ उठा रहल छैथ जे स्वयं ओकर भोक्ता छैथ, कर्ता छैथ। है ने? अहाँ सब जे युवती सब, नवविवाहिता सब ई बात उठेथिन त ओकर अर्थ हेतै। कतेक ठाम में देखै छियै जे अइ सँ प्रत्यक्ष संलग्न नहि छथि आओर संस्कृतिके दोहाइ दऽ कऽ नहि ई रहबाक चाही केओ ओहि संस्कृतिके दोहाइ दऽ कऽ जे नहि ई नहि हेबाक चाही तऽ ई हमरा लगैए जे ई कम महत्व रखै छै जतेक महत्व अहाँसभ बात करै छियै हँ, ओ वा तऽ छैहे एहिसँ ओ गुजरि तऽ चुकल छैहे कोनो महिला बात करै छथि हँ हूँ हमर संस्कृति मे की रहत आ की नहि रहत ओ निर्णय हम लेब ने हूँ केओ बाहर के लोक किया लेतै हूँ जे आ ई हमरासँ बात सम्बन्धित अपने संस्कृति अछि हँ जकर हम हमरा हँ एकदम संवाहक हम छी एकदम हूँ एकदम एकदम आ ई बात अपने एकटा जे कहल गेलै ह जे जे हमसभ तऽ अखन ते भोगने नहि छी आ ओहि दौरान नहि छी मुदा जे सब भोग लेने छथिन ओहो सब ई कहै छथिन जे नहि हमरा सबके बड डर लागल बड पीड़ा बिलकुल भेल तऽ हुनका हँ सबके कम आवाज अबै छलैए ई आवाज जी जहिया पहिने एबो केलै तऽ हमसभ जे देखलियै नेपालमे किछु वक्र दृष्टिसँ आयल छलैया जी सम्बन्धित समुदाय के लोक के नहि भऽ कऽ बाहरी जी समुदाय के मात्र बाहर सँ देखल रूप मे आ जी तकर बाद ओहि समय मे हम किछु महिला सभ सँ राय विचार लेने रहियैन भऽ सकैया आ जे ओ संस्कृति के जे एकटा दबाव होइ छै ओहि कारणे नहि बाजल होएथ वा ठीके नहि बुझायल होनि आ मोन मे ओहि एकटा समय मे डरो नहि रहै ओहि छै तरहक बात सभ आयल रहै हँ हूँ मोन मे डरो रहै छै जे कही एकर अगेंस्ट जायब तऽ किछु नहि नीक हयत की